Bendigedig, ti yw ein cynefin ni. Ia, da iawn, Perthfab. Mae dy drigolion yn byw mewn hedd beunyddiol wrth i gwaith, a dyma David Spencer Jones. A Stanley Llywelyn a'i fryd ar drysori brogarwch a brawdgarwch. Felly hefyd Samuel Jones y Maer wrth iddo gymryd hoe o waith y bore. Ai meddwl am Leith yw golofn amaethyddol anfarwol llais o'r gors y mae Harri? Mae Bet hitha yn frwd o blaid y pethau a cheir croeso arbennig ar ei haelwyd. Ond dydy pethau ddim mor ddiddos â hynny, er fod miwsig digon dymunol i'w glywed yn y cefndir. Draw ar iard yr ysgol gyfun, daw dau ymwelydd i weld Sel. Be di'r cynllwyn yr wythnos hon, tybed? Ydy Dei wedi mynd ar ofyn y Maffia? Be mae'r ddau isio efo'r cynghorydd?

Gucci mu povjeli pojenku na to nije potreba posvolenia. Nije pravda že on žeju. Iawn, wel ti'n gwybod y stori i gyd dwyt Sel. Mae wedi gwneud bob dim oedd y cyngor eisiau dydy, ar wahân i beintio drws a wyrdd de, achos mae wedi cael llwyth o baent gwyn gyn hefe at y ddolen bug si de. Ond dudodd y dad bod ninnau'n meddwl bod yr adran gynllunio yn benna bach ac fydda i'n trio perswadio'r cyngor i weld hynny, oce? Oce, Sel, oce. Ond sgansa siang sydobong.

Vodka home made, wel ei de am helpu di fo garage lly. O, na, na, na, na, na, fedra i mi derbyn i si. Na, na, dyda dy dad mod i'n diolch yn fawr de, ond mod i'n, um, ti ti. Ti ti.

I nôl dy ddillad glan, debyg i mi. Aha, aha. Iawn, reit da. Ti'n bod i ddweud danca? O, danca, danca, danca. Bita. Bita, o ia, hwnnw bita hefyd, ia. Argion. Ni'n rhyfedd fod Mena Davies mor gyndyn i dy briodi di. Pwy sy'n dweud bod fi wedi gofyn i di? Ia, bu'n meddwl. Pan ddylach di briodi, pa fe gen ti chwaer, nid ach dol i fel mam. O, oh, ti werth y byd, bet. Mm. Wel, mae rhaid mi fynd dwan, dwi'n rhoi lift i dau. O, lift i dau? Ia, mae'n y gwarfod o'r cyngor heno i benderfynu ystod ei pres i'r almeinwyr yma. Hwn i'm sy deuth i chwaith. Dach chi'n siŵr o lwyddo? Na, ma' 'na ddiawliad plwyfol ar y cyngor, sdi. Wel, o leia mi wt ti a dy hen ffrindie dros dro, beth bynnag ma' hynny'n rwbeth, yndi? Mm, cynghreiriaid nid cyfeillion, a mae gar o yn y garej, sdi. Wel, beth bynnag yda chi, ma'n well na bo' chi'n ngyddfa a'ch gilydd. Ew, dwn i'm, sdi. Ma' ffraeo fo, wel, o leia dwi'n gwbod lle dw i fel amser 'ny, de. Ond ma' bod ar yr un ochor o yn deimlad od. Hwyl. Auf Wiedersehen! Ia, neu fel ma' nhw'n ddeud ar y teledu, de.

Ydych chi'n licio fi fel hyn? Ia, yn neis iawn, yndi. A dwi'n dysgu German hefyd. O, ser gwt, ser gwt. Yn y gwely. A? Dysgu German yn y gwely. Ich lerne Deutsche in der Bett. Yw, na chi ymroddiad, ynde? Byddai mynd â'r casets a'r llyfrau fyny efo fi bob nos ac yn ymarfer deud pethau fel, Ich liebe dich, Selwyn. Du hast kein Herz, Selwyn. Mae'n got yn dy chli bod eich so, du bist so schön. Ia, mae'ch acen chi'n ardderchog, dwi'n meddwl. Marlene! I'm Siwl Dickens i Marlene. A wyddoch chi pam dwi'n dysgu German? Wel, i wneud yr Almaenwyr fod digon gartrefol pan nhw'n yma, mae'n siŵr. Nac i siwr. Er mwyn i chi fynd â fi i Germany tro nesa ewch chi'n te yn lle'r Ermena Davies ffrigid na. Mi awn ni lawr y rhain efo'n gilydd a yfad gwin a

O, cwyd dy galon, Rensel. Gariwn i'r dydd. O, dwi mor siŵr. Mae 'na rei wrandith arna i, a mae 'na rei eraill wrandith arna chdi, a rhyngddo ni, ddylen ni gael mwyafrif reit del. Dwi'n ama. O, sut medrwn ni golli a ninna efo'n gilydd yn lle cwffio'n gilydd? O, defaid ydi'r lleill. Mi ydan ni efo'n gilydd, yndan? Wel, ydan, siŵr iawn. Chai'm 'y ngadael ar 'y mhen fy hun gen ti, a phawb o'm ngwaed i. Dwyt ti'n gradur drwg dybus. Rhaid i chdi ddysgu ymddiried yn dy gydyn. A diolch yn fawr i chi, Mister Trysorlyd, am osod y mater mor glir ger yn bron ni a gan eich ffordd diheug arferol. Liciech chi roi'r air o arweiniad i mi ar y mater, Mister Prif Weithredwr? Wel, alla i ddim ond ail-waed be wedodd y Trysorydd, Mister Cadeirydd. Mae modd i ni arbed y mil o bunnau hyn mewn un o dair ffordd. Yn gyntaf, fe allwn ni atal y rhoddion i bwyllgorau carnifals a'r sioe blode. Yn ail, atal y rhodd flynyddol i sioe amaethyddol y sir, yndyfe? Neu fe allwn ni dynnu nôl y mil o bunnau sydd wedi eu glustnodi ar gyfer croeso ag adloniant i'r Germans ni o'r Twin Town sy'n dod i sefyll 'da ni'r wythnos nesaf. Wel, dyna'r tri dewis sydd gynnon ni, gyfeillion. Cynghorydd Harry Lewis. Ie, Mister Cadeirydd. Mae'n siŵr fod pob aelod o'r pwyllgor 'ma yn fodlon cydnabod pwysigrwydd carnifal a sioe floda ym mywyd rhan fwya' o bentrefi cefn gwlad. A dwi'n meddwl bod ti'n deg deud hefyd bod hyd yn oed yr aelodau hynny sy' ddim yn ffermwyr nag yn feibion i ffermwyr yn gwerthfawrogi cyfraniad y diwydiant amaeth i'r economi leol ac yn cydnabod mai trychineb o'r mwya', fydda' i gyngor y Tafwyll beidio mynegi'r gwerthfawrogiadau yna 'leni o bob blwyddyn. Rhaid i mi ategu bob dim ddedodd y Cynghorydd Harry Lewis. Mae'r hen sioeau bach yma yn bwysig ddychrynllyd. Diolch yn fawr i chi, diolch yn fawr i chi Mister Mair. A siarad yn bersonol rŵan te, heb flewyn ar 'y nhafod, wel, Fag i ni mor Germans ma. Mond dim osod arni ddwywaith y ganrif yma, asa di gneud eto hefyd, blow with an H-bomb gynnon ni. O, ma' hwn yn osodiad hollol hiliol. Hollol, hollol hiliol. Ac wrth dderbynnu, Mister Cadeirydd, ga'i annog y pwyllgor ma i neud y cyfraniad bychan hwn teg at leihau tensiwn rhwng pobloedd, a rhoi croeso Cymreig twyn galon i'r cyfeillion hyn o Bad Schlorch gyfwrdd tymain y clai le Baden-Baden. Dwi'n siŵr hoffech chi gyd ymuno efo fi i longyfarch y Cynghorydd Selwyn ap Ifor ar ei lwyddiant i ddeud y gair mawr hir 'na yn yr iaith Almaeneg. Mister Mair, ga i ategu'r hyn a ddudodd y Cynghorydd Selwyn ap Ifor? Ga i hefyd atgoffa'r Cyngor yma, o haelioni y croeso gafodd pobl Trafwyth a'r cynghorwyr a swyddogion y cyngor yma pan aethon ni draw i'r Almaen llynedd. Ewch. Gofyn cwestiwn, Mister Mair, diolch iawn. Os yw'n berthnasol i'r drafodaeth. Berthnasol iawn, Mister Mair. Am mai y cynghorwyr David Spencer Jones a Selwyn ap Ifor oedd arweinwyr y parti a aeth draw i'r Almaen llynedd, Ddylen nhw ddim datgan diddordeb rwan, he? O, na, sa i'n credu hynny, y Cynghorydd. Na, na. Fydde neb yn dychmygu fod y visit hyn mor boblogaidd gan y Cynghorwyr, a dim ond am eu bod nhw'n disgwyl cael gwahoddiad nôl i Germany eto flwyddyn nesa. Na, na, na, na, na, dim o gwbl, dim o gwbl.

Pawb o blaid diddymu cymorthal y sioe a blodau a siomi gan oedd o blant a rhieni. A pawb o blaid diddymu grant y sioe amaethyddol a tharo ergyd drwm yn erbyn y ffermwyr dref.

Rhyn dau, mae Ben yn ei blu heno, Stan. Becso bydd 'na international incident am bod ni wedi gwrthod arian ifed i'r Germans. Methu gwybod sut torri thorn newydd i Bet mae o. Ill dau glwys i, wedi edrych ymlaen yn ofnadwy at gael mynd yn ôl yna flwyddyn nesa. Wel, fe gethon nhw amser ardderchog llynedd yn do fe? O do, aros yn hir mae'r. Tŷ mawr, cram, yn do fe? A llofftydd drws nesa at ei gilydd. Hei, da uchel, sbo ti'n mynd o? Y gwir ydy, Selda, bo chdi a Dei Spence ofn pechu'r Almaenwyr ma, a bo chi isio gwadd nôl no flwyddyn nesa efo Bet a Menna Davies, de. Ah, ti mor blwyfol a chul, dwyt, hwy? O, na, dwi'm yn gul, sti, o, na, na, na, na, na, dwi ddim. Wath gyn i. Be ti'n neud efo Menai Davies? Na sell efo Bet chwaith. Gobeithio chi'm yn neud o ar gost dreftdalwyr te. Nage? Eh? Ei, ti'm yn mynd rwan. Yndw, gobeith i bwrw i chi drwy'r haf, dy fetha dy garnifals di a dy blydi cyniad di fyth. Wel, thrystia i'm 'run o'r diawlad byth eto. Penna bach de. Ie. O'n i 'na 'di neud gymaint drostyn nhw, ynde? datrys problemau na fedrwn nhw'm datrys dros nhw hunan. A dw r'un uwch i barch na baw swdl, dwi wela di. Na, ddim. Wel os rai felly di'ch mêts chi de, dwn i'm pam da chi'n tyboli efo nhw wir, nag efo'r cyngor. Sefai, metodd. O, be amdana chdi? Dwi di cael llond bol. O, hen bryd, fyd. Ia, bai y cyngor yma, phob cyngor arall efyd i dy gwela i, ydi ma' dynion da chi gyd. Wel wrth gwrs mae dynion yda ni. Sa merched yn rhedeg y sioe sa pob peth yn cael ei redeg yn llawer mwy di-lol ac yn hanner yr amser. O, chwailes i fawr. Sa chi rhy brysur yn trafod ych gwalltia a be maen nhw'n mynd i brynu yn Marks and Sparks yn Llandudno i feddwl am faterion o cyngor. O! A pwy ddaru ddatrys problem drewto cronig plastics ta, hmm? Fi! Ond chi gafodd y clod. Ffliwcan. Ia, Sais yn digwydd dod i mewn i'r caffi de. Moch shofinista dach chi'ch dau te. Cronig plastics! Eh? Ia, yn bad slos cyfwrt y mae'n y bad yn bad yn mae pen cadlys cronig de. Wel ia ia, dyna pam da ni wedi efeillio efo fanno. Ia ia, a be fysa pen bandys cronig yn feddwl tasa nhw'n clywed croeso mor beth mae mae cyd-drefwyr di cael genno ni? Yn hollol. Dwi'n meddwl ddyla Jim Morris, Managing Director Cronig Plastics a clywed am hyn. Ffoniau o. Trefn i weld o, fory. Iawn! Am be da chi'ch dau'n pelderyo, plis? Lot o waeth am hynny, nacdi? Jyst paid ti â lluchio'r linguas et cafons 'na i'r bin ry sydyn, young lady. Falle fyddwn i angen nhw eto! Aeth Jim Morris yn wallgo pan glywodd am y peth. Aeth yn syth yn ôl i'r swyddfa a drafftio'r llythyr yna at y cyngor. Ond ti mo'n eitha ddatrys y broblem. Swn i'n meddwl.

Mater ychwanegol. Drws Mydyrdy yn 13 Lôn Gors Bach Isa, Llanstwffwl. Argymellwyd gwrthod cais y perchennog am gael gadael drws yr adeilad yn wyn a mynnu ei fod yn peintio'r drws yn wyrdd er mwyn cydweddu â drysau modurda eraill yn y stryd. Cynghorydd Siron ap Iorch. Masa Camodydd Du, 13 Long Gorse Bach Isa wedi llusgo mlaen ers misoedd, Mister Cadeirydd. Yym, gwraidd yr anghydfod, fel gŵyr pawb ohonoch chi, ydi bod yr Adran Gynllunio wedi deud wrth y berchennog, Mister Jerzy Pontiatowski, nad oedd angen caniatâd cynllunio. Wedyn, ar ôl iddo fo godi'r adeilad, dyma nhw'n newid eu meddyliau ac yn deud bod angen caniatâd Rŵan ta, mae Mister Pontiatowski wedi cydymffurfio â phob un o ofynion yr adran eblaw am un. Mae'n well gynno fo gael drws gwyn. Rŵan, dydy gymdogion o ddim yn wrthwynebu Sul cael drws gwyn, ac i gyn belled alla i weld, dydy drws gwyn ddim yn mynd i amharu dim o gwbl ar lôn gors bach isa Llanstwbwl.

Rhodfa Selfyn ap Ifor. Sori am hynna de. Cwbl o reng go ddeud oedd. Wel, wel diolch yn fawr i chi de am wrando ar ei ges oedd o. Ac, ac oedd o'n diolch i Selwyn ap Ifor am siarad ar ei ran o de. A nath o ddeud wedyn bod o wedi gorfod denu do Poland adag rhyfel de pan ddaru Germans infedio Ydy, mae o falch iawn o gael byw yma yng Nghymru, de. Mae o'n loyal subject i Queen Elizabeth the Second, medda fo, de. Ddaru orffen drwy ddeud, God save Queen Elizabeth the Second, de, a Cynghorydd Selwyn ap Ifor 'fyd. Wel, diolch yn fawr i chi. Mi awn ni i bleidlais. Pawb sy' o blaid cael drws gwyrdd? Pawb sy' o blaid cael drws gwyn? Shorty, swing your stuff here, you devils, you Cossack pigs. I tell you, you brush one green pent on my garage door, hmm? I kill you stone dead. Swing your stuff here, you worse than Germans. I write the Queen Elizabeth. Mae rhaid gof mynd i sgwennu at Frenhines ar o'ch cownt chi. Mae o'n dweud bod chi waeth na Germans. Go. O ddifri, da chi'n meddwl hynna o ddifri? Dw. O gair job, lli. Spot bob nos o fi Germans yn tan. O, drian o'n nhw. O, Rhys, paid â bod mor gas. O, dim byd yn erbyn o canu. Na, goes, dwi'n siŵr. O na, jyst bwytio dwi, mae dyna'r unig adloniant gan nhw. Am fod cyngor mor stingy. O, gawn ni weld. Mae gin Dewis yr a'r yym dyn dros ffor. Drump card i fyny Llewis. Cyn i ni gau pen y mwdl, mae gin y Prif Weithredwr un eitem o ohebydd ychwanegol. Oes, Mister Cadeirydd. Yym, llythyr sydd newydd ddod i law oddi wrth Mister James Morris, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Krönig Plastics. Annwyl Mister Llywelyn, ers rhai blynyddoedd bellach, daeth yn rhan o draddodiad ein cwmni i gynnal diwrnod agored blynyddol, pryd a gwahoddir aelodau a swyddogion eich cyngor i fwynhau croeso'r cwmni ar ffurf lluniaeth a gydloniant. Maen nhw'n deg iawn, pob tro, chwarae teg iddyn nhw. Da iawn. Eleni, fodd bynnag, oherwydd y gost ychwanegol i ddarparu croeso teilwng yr wythnos nesaf i'n ymwelwyr o'r Almaen, mae'n ddrwg gennyf eich hysbysu na channelir y diwyrnod agored eleni. Dwi rioed am ganslo'r diwrnod agored. Ydy, mae fe. Ond, Misus, mae'n edrych ymlaen Gymaint bob blwyddyn, y dolia a'r bresenta. Mister Mair, Mister Mair, dwi'n cynnig te yn bo ni'n anfon dirprwyaeth i weld Mister Morris i gael o'i newid i feddwl. Wedi'r cyfan, mae o'n ddyn rhesymol iawn, dydi? Dydi? Os dych chi heb ddim. Os dych chi heb ddim. Mister Jim Morris yn teimlo rhyw ddyletswydd foesol i ymestyn croeso i'r ymwelwyr o'n wlad enedigol i gwmnïo. A mae o'n teimlo'n flin iawn bod ni'n gwrthod wneud hynny. O, felly mae'n talu'r pwys. O, dim o gwbl, Mister Mair. Teimlaf yn bistymorus, dych chi'n weld. Pan eith yr Almaenwyr 'ma nôl i'r Almaen, de, y byddan nhw'n deud wrth Ben Bandis Gronig, 'Pobol mor anghymdeithasol, mor gul, mor gybyddlyd ydan ni'r Cymry', ac y byddan nhw'n gwrthod buddsoddi ni ffatrio. Mister Mair, mi fedrwn i edliw na fydda hyn ddim wedi digwydd o gwbl, tasa'r cyngor 'ma ond wedi gwrando arna i. A'r Cynghorydd Selwyn ap Ifor. Rwy'n siŵr y bydde fe. Ond na i ddim, mae well gen i fod yn adeiladol bob amser. A felly, ydw i'n cynnig bod ni'n sefydlu is-bwyllgor brys i ail-ystyried y penderfyniad a'i newid o. Wel, os gwêl angen. Mi aelai hwnna. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles van der Welt. Bydd i goli ath, eh? Ia, ia, hyn sa Rommel i hun yn falch ohono fo. Ti gwan, clec i hwnna, eich di galen arall un mawr wyt ti'n heiddio. Ia, mi fydd bet wrth i bodd. Ia, eis i syth i ddeithio ar ôl y cyngor. Ni di gamu ymlaen a trefniadau ar gyfer y cabaret. Ia, wan, fydd i noson fawr, ti yn dŵad dwyt? Wel, mi fydd Sam a Harry'n siŵr o'i boicotio'i. A, paid â cymryd y siomi. Fydd y giwad yna siŵr o fod yn asgwn wbath yn 'i bolia am ddim. Hei! Dowch a dau Scotch mowr i ni. A dau Scotch mowr arall ar 'i phenna nhw, 'de?

O, di'm yn cael dod i'r parti na di. Na? O, mi ddaw i Germany, daw. Na, ddaw i mi fanno chwaith, mae o'n fflio. Hmm? O'n mynd o'n awyren, o'n mentro. Cyn i steddfod gylch, does. O, oh, biti. A pwy dda di chdi rwan? O, ddim yn gwybod. O, dwi'n ffansio mynd â dwynwen, dyd y wir, oedd i reit cyn ar ei Germanics yn y siop dwrnod y blaen. Oedd mwn. Wel, dwi'n siŵr bod hi'n eitha pisin mewn bikini, gofyn. He? Allwn ni weld yn dau. Ew. Ar yr hain, wan de.